Salam watandaşlar! Gadyrly watandaşlar! Türkmen halky ýigrimi birinji asyrda nähili ýaşaýar? Elbetde adalatsyz, hak-hukuksyz ýaşaýar. Nirede adalatly hak-hukugymyz? Gynansak-da ýok. Gadyrly watandaşlar! Watanyňyzdan öz hoşuňyzy oýnamaga ýa-da gezelenç etmäge çykmadyňyz. Hojalygyňyzy dolandyrmak üçin işsizlik zerarly maddy hal-ýagdaýyňyzy birazajygam bolsa gowulandyrmak üçin çykdyňyz. Watanyňyzdan, çagalaryňyzdan Maşgalaňyzdan aýry düşüp, daşary ýurtlarda agyr we hapa işlerde işlemäge mejbur bolduňyz, ýagny mejbur edildiňiz. Üstesine-de, iki ýyl gowrak wagt bäri ýollar hem ýapyk. Emma bu zatlara kim günäkär? Elbetde, özlerine prezident diýip ýören haramzadalar, iki sany sansyz tohumlar kellesine gelen zady edip ýörler. Olar döwleti dolandyryp bilenok. Eger kellesi boş, saman kelle bolmaýan bolsa, halkyň hal-ýagdaýyna garardy. Näme edesi gelse, edip ýörer ýaly halk haýwanmy? Ýa-da oýnatgymy? Elbetde, haýwanam däl, oýnatgam däl. Haramzadalar halky adama adam, haýwan hatarynda hem görenok. Hormatly watandaşlar, şeýle hak-hukuksyz, agyr durmuşlarda haçana çenli çydap ýaşap gezmekçi? Bolandyr dymyp oturanyňyz. Geliň indi Konstitusiýa esasynda hak-hukugymyzy, azatlygymyzy sorap, talap edip başlalyň. Hormatly watandaşlar, Goňşy döwletleriň ählisiniň ýollary açyk. Islän wagty gidip gelip bilýärler. Näme üçin Türkmenistanyň ýollary ýapyk? Näme üçin ýollaryň ýapyklygynyň sebäbini halkyň öňüne çykyp aýdyp bilenok? Sebäbi halkdan gorkýar. Indi halkymyzy birinjiden-ä aldap bilenok. Ikinjiden halkymyz indi gorkanok. Watandaşlar, geliň indi hökmany Birinjiden, ýollarymyzyň açylmagyny talap edeliň. Ikinjiden, biletler aeroportlarda, kassada satylmagyny we elýeter bahada bolmagyny talap edeliň. Näme üçin ýurdumyza gitjek bolsak ýa-da geljek bolsak, biletiň üstüne pul bermeli? Watandaşlar, bizler haýsy asyrda ýaşaýas? Ýigrimi birinji asyra bu zatlar düýbünden dogry gelenok. Watandaşlar, Indi jemlenip, bir dogan bolup aýaga galalyň, göreşeliň, bu haramzadalardan dynalyň. Eger aýaga galyp, göreşmesek, çagalarymyz hem agyr gulçulyk durmuşynda ýaşamaly bolarlar. Halkymyz öz tebigatynyň gowy şertlerinde baýlyklardan peýdalanyp, gowy, bagtly durmuşda ýaşamalydyr, ýaşamaga haklydyr. Birinjiden, bu haramzadalaryň ýollary ýapyk goýmagy ýigrimi birinji asyryň hiç bir şertlerine dogry gelmeýär. Ikinjiden, watandaşlar, watanyňyzdan, çagalaryňyzdan, maşgalaňyzdan aýraçylykda gezip ýörşüňiz on iki, on dört sagatlap gul bolup işläp gazanan puluňyza deň gelýärmi? Elbetde deň gelenok. Çagalarymyza gowy terbiýeleri berip bilemizok. Çagalarymyza terbiýäni haramzadalar berip otyr. Ýagny, bilimsizligi, gul bolup işlemekligi, bir-birinden para almagy çagalarymyzyň aňyna guýup başladylar. Watandaşlar, geliň indi bir azajygam bolsa oýlanyň. Eziz halkym, bizlerde hiç hili hak-hukuklarymyz galmady. Ýykylan ýerimizde ýykylyp galybermeli. Gün geçdigiçe kynçylyk, ýagdaýlar erbetleşip barýar. Eger bizler şu gije-gündiz özlerimize gitsek hem soň daşary ýurtlara çykyp bilmeýäs, türmä giren ýaly bolarys. Eziz halkym, geliň indi bu diktatoryň gol astyndan çykalyň, aýaga galalyň, öz azatlygymyzy gazanalyň. Eziz halkym, geliň indi öz-özümize hormat goýalyň, hormat goýmagy, söýüp-söýülip ýaşamagy başaralyň.